Xikwembu lexi hanyaka a xi dzunisiwi, Hosi Xikwembu lwe a endleke tilo na misava na malwandle na swivangwa hinkwaswo, e a dzunisiwi. Hi vito ra Yesu, murhandziwa wa Hosi, murhandziwa muyingiseli, ni ta rhandza ku vulavula na wena hi leswi swi tsariweke eka buku ya Tihosi ta Vumbirhi chapter 22. vhesi 14 e laha ka chapter leyi yona tihosi ta vumbirhi hi dyondza hi hosi eyosiyasi e lweyi loko a nghenile exitulwini xa vuhosi hileswaku e muprista wo karhi i i thumbe a a a buku ya nawu wa xikwembu endlwini ya xikwembu um naswona buku yoleyo va te va ta yi hlayela yena hosi yosiyasi um leswi hi swi dyondza laha ngopfungopfu ka eh, eh, tihosi tona ti ta vumbirhi chapter 22 verse 14 e, laha hi kumeke leswaku e, hosi yosiyasi e, e, a rhumele emuprista yelwiya e, e, a ri muprista hilikiya e, e, ni malandza yo karhi va ya eyerusalema va ya endla xikambelo eka muprofeta wa xisati mhaka leyi na ku lori muyingiseli murhandziwa wa hosi loko ni yi hlayile vhesi leyi yi endle leswaku ni fikela hi swivutiso swo tala embilwini ya mina e laha ni nga lava ku twisisa hi ku hi vuyentelelo leswaku i nga va xiyimo lexi namuntlha ka nguva ya moya lowo kwetsima ka xipfumelelano lexintshwa laha mani na mani a nga ni timfanelo ta ku vitana e hosi yesu e i nga va xana ke xiyimo lexi xi hi ka ndlela yihi moya lowo kwetsima murhandziwa wa hosi wu endle leswaku ni hlaya varoma chapter 8 vesi e, e, 14 vona makwerhu eka varoma i vesi 14 na le ka tihosi ta vumbirhi 22 i vesi 14 laha moya lowo kwetsima A wu ndzi endla leswaku ndzi twisisa leswaku le ka tihosi ta vumbirhi 22 vhesi 14 hosi ya ka Yuda yi nga rhumela emalandza lawaya va ya va ya vutisa va ya endla xikambelo xo karhi ka muprofeta wa xisati hileswaku nkarhi lowuya Xikwembu hosi Xikwembu a xi vulavula ni tiko ra xona a xi vulavula ni vanhu ni vanhu e hi tindlela leti to tala yin'we yo liya a yi ri yin'we ya tindlela ta kona naswona moya lowo kwetsima wu ni endle leswaku ni hlaya futhi eka eka buku ya muprofeta Yisaya e chapter 54 verse 13 lahaya moya lowo kwetsima wu ndzi endla leswaku ndzi twisisa leswaku ni kole ka nkarhi wolowuya ana se xikwembu xi swi xi swi paluxile leswaku ka nguva leyi a ya hata ku ta va ni ku cinca ko karhi. Mani na mani loyi a nga vaka emavokweni ka Xikwembu e, kumbe mani mani loyi a nga lavaka ku tinyikela eka Xikwembu, hileswaku i ta fambisiwa hi moya lowo kwetsima. Makwerhu, a hi leswo ntsena e, e, e naswona Xikwembu xi endle leswaku moya lowo kwetsima wu ndzi endla ndzi tsundzuka e, eka Vaheberu chapter 1 e, verse 1 ku ya fika eka 4 laha ka ku ya fika ka ka 5 laha na kona ku tsariwile lani swi vekiwe rivaleni leswaku eka nguva ya khale ka nkarhi lowu wu nga hundza eka nkarhi wa khale xikwembu xi vulavulile e, ni vanhu va xona e, hi ni vanhu hi vaprofeta e, e, e, e, ni hi tindlela e, leti to tala E vona makwerhu mhaka leyi e kwala ka vaheberi chapter 1 ku sukela ka vhesi 1 ku ya fika ka 5 e ku tlhela ku ni ndhawu leyi ku nga tsariwa leswaku kambe sweswi ka nguva leyi hi nga ka yona xikwembu xi vulavula na vanhu ku hi ndlela yo karhi yi hlamuseriwile kolaya ka vaheberi chapter 1 vhesi 1 ku ya fika ka 5 ka 5 makwerhu naswona E, eka Yohane chapter 6 verse 45 hosi Yesu e, e, n'wana wa Xikwembu e, e hosi ya tihosi Xikwembu hakambirhi e, a hlamuserile a vulavula hi leswiya swi tsariwele ka, Isa, ka Isaya 54 verse 13 yena se a swi tatisa ku sukela ka nguva yoliya ya laha ka Yohane eh, eh, eh, chapter 6 verse 45 swi tlhela futhi swi ya vekiwa rivaleni eka e, e, e, eka varoma chapter 8 verse 14 makwerhu laha ka varoma se swi le rivaleni kahle kahle leswaku o oh, A, a, a, a, a muprofeta luya wa xisati ka nguva liya ya ka hosi Yosiyasi a tshama eYerusalema, e, lweyi a va nga ya va ya endla xikambelo ku twisisa leswi a swi tsariwe ka rito ra Xikwembu, a yimela moya lowo kwetsima. Twisisa, makwerhu, a ndzi ri muprofeta luya wa xisati a ri moya lowo kwetsima. Umm a kombisa moya lowo kwetsima, a xi ri xiprofeto xa nguva leyi se hi nga ka yona sweswi. Xihi na xihi makwerhu hi lavaka ku xi tiva eka Rito ra Xikwembu hi leswaku moya lowo kwetsima wu lulamile, wu tiyimisele ku va wu hi hlamusela xona ni ku hi dyondzisa eku entelela ka Rito ra Xikwembu. Kambe hina, ka tlhelo ra hina, hi ni ntirho lowu hi faneleka eku wu endla, inga ku hlaya Rito ra Xikwembu ni ku yingisela loko hi ri tisontweni leti hi tihlawuleleke tona va xumayela vatirhi va Xikwembu, hi yingisela leswi va xumayelaka swona. Hikusa ka nkarhi wolowuya, moya lowo kwetsima wu nga endla hi twisisa xiyimo xo karhi lexi ngopfu-ngopfu swin'wana swa swona xi fambelanaka na vutomi bya hina. Ka nguva leyi ya moya lowo kwetsima makwerhu ya xipfumelelano lexintshwa hi ngati ya Yesu, hileswaku ka nguva leyi mani na mani e lweyi a tshunelaka ka Xikwembu i fambisiwa hi moya lowo kwetsima, ni lweyi a kalaka a nga se tinyikela eka Hosi Yesu makwerhu, moya lowo kwetsima hi wona wu mu kucaka embilwini ya yena eka xiyimo xo karhi leswaku Ku njhani loko u tinyikela emavokweni ka Yesu, u tinyikela emavokweni ka Xikwembu? Xana ke i moya lowo kwetsima? Wu tlhela loko se munhu lweyi a ri n'wana wa Xikwembu, a ri mavokweni ka yindlo ya Xikwembu, ka mfumo wa Xikwembu, hileswaku hi wona moya lowo kwetsima wu tekaka ntirho wa ku dyondzisa en'wana lweyi. Ni vulavula hi n'wana wa ximoya wa ku dyondzisa munhu lweyi. Makwerhu, e. Hi fambisiwa hi moya lowo kwetsima. Hi khongela hi vito ra Yesu, hi kombela leswaku moya lowo kwetsima wu hi endla hi twisisa ntiyiso ya Xikwembu hi tlhelo ra ximoya. Makwerhu, Naswona hi ndlela leyi hi ta vona mihandzu leyo tala evuton'wini bya hina bya ximoya ni vunghanu bya hina na Xikwembu ni vunghanu bya hina na Yesu, hileswaku byi ta va byi kula siku na siku. E lweyi a vulavulaka muvulavuli laha i Pedese Mabunda. E Hi siku ra ti 19 ka May ka 2018, eAfrika Dzonga, namixo makwerhu, nampundzu, Xikwembu lexi hanyaka hi vito ra Yesu a xi ku pfune, e a xi ku katekisi makwerhu, a xi hi katekisi, naswona a hi a hi hlayi rito ra Xikwembu loku hi kota ku hlaya. Loku swi endleka makwerhu, swi endleka u nga koti ku hlaya, kombela mani na mani loyi a kotaka ku hlaya a ku hlayela hi rito leri wena hi ririmi leri wena u ri tivaka leri u ri twisisaka leswaku u ta twisisa entiyiso ya xikwembu moya lowo kwetsima wu vulavula e, na mani na mani a swi sindziseki ku swi rindzela ku munhu a tiva ku hlaya mani na mani njhe eka varoma eh, eh, chapter 8 verse 14 eh, wa fambisiwa hi moya eh, wa xikwembu hi moya lowo kwetsima kateka hi vito ra yesu amen